Bu ýörelgeler sizi hemişelik karzlardan we pul ýetmezçiliginden halas eder. Ynha birden niredendir eliňize ýigrimi müň manat pul düşendigini göz öňüne getireliň. Şeýdibem durmuşyňyzdaky ähli problemalaryňyz çözüldi. Ýaşaýşyňyzam diýseň gowulaşdy. Has gyzykly boldy diýeliň. Aslynda-ha, bu pullar size we ykbalyňyza gowy täsir etmez. Sebäbi girdejiňizi nädip dolandyrmalydygyny bilmeseňiz, näçeräk puluňyzyň bolmagy möhüm däl. Olar gaty çalt gutarar we netijede uly kynçylyklara hem getirip biler. Bu wideoda. Men puluňyzy nädip dolandyrmalydygyňyzy, kreditlary nädip dogry almalydygyňyzy we häzirki wagtda karzlaryňyz bar bolsa, nädip tölemelidigiňiz barada ädimme-ädim algoritm bererin. Ilkinji esasy ýörelge girdejileri we çykdajylary hasaba almakdyr. ýagny näçeräk gazanandygyňyzy we nädip gazanandygyňyzy, näçeräk sarp edendigiňizi we nämelere harçlandygyňyzy ýazmaly. Has gowusy ýeterlikli jikme-jiklikde. Hawa, munuň içgysgynçdygyny bilýärin we bu hakda eýýäm ençeme gezek eşidendigiňizem bilýärin. Ýöne bu, dostlarym, size hakyky kömek eder. sebäbi býudjetiňizdaky gowşak ýerleri tapmaga mümkinçilik berer. Muny etmezden, siz girdejiňiziň nirelerde ýogalandygyny hiç wagt doly bilmersiňiz. Dogrusy men biderek hiç zada sarp etmeýärin, üýtgeşik bir zadam edinmedim diýersiňiz. Ýöne aýyň ahyrynda pul ýok. Ýazan bolsaňyz eýsem, siziň öňüňizde ähli sanlar we sanao bolar. Şeýdip, býudjetiňiziň gowşak taraplaryny tapyp, düzedip bilersiňiz. Her kimiň gowşak tarapy bar. Bu ýerde berhiz bilen meňzeşlik görüp bileris. Mysal üçin, hünärmenler näme üçin kaloriýany sanamagy maslahat berýärler? Sebäbi adam iýýän zadyny ýazga alýar. Agşam, Günüň dowamynda hiç zat iýmedim diýen ýaly görünýär. Ýöne şol bir wagtyň özünde agramyň ýene artypdyr. Edil şu ýerde hem şeýle. Döwlet işinde işleýän bolsaňyz ýa-da gapdaldan peýdaly işiňiz bar bolsa, ýa-da aýlaňyzy aýda iki bölüp alýan bolsaňyz, Girdejiňize gözegçilik etmek kyn bolup biler. Durmuşda näçeräk gazanýandyklaryny anyk bilmeýän we şoňa görä-de näçeräk sarp edýändiklerini bilmeýän we býudžeti umuman doly bulaşyk adamlara köp duş gelýäris. Meniň näme hakda gürleýändigimi düşünen bolsaňyz şu wideo laýk basaýyň. Ýöne maşgala býujetini dolandyrmagy bilmeýän ýakynlaryňyz bar bolsa, olaram hemişe karzda ýaşaýan bolsalar we siz olara kömek etmek isleseňiz, ýöne gürleşmek netije bermeýän bolsa, onda şu wideony olara görkeziň. Köpler henizem, Dogry, ýöne aýlygym bary-ýogy iki-üç müň manat bolsa, bu köpükleriň nämesini ýazjak? diýip soraýandyr. Beýle az girdejili býujeti ýazmak has hem möhümdir. Girdeji näçe az boldugyça, ony şonça-da takyk ýazmak we her bäş-on manadam gözegçilikde saklamak şonça-da zerurdyr. Şeýle hem çykdajylaryňyzy we bergileriňizi iň bolmanda ýyl içinde meýilleşdirmek gaty möhümdir. Öňünden oturyp, ýakyn wagtda haýsy uly tölegleriň boljakdygyny ýazyp, olar üçin pul ýygnamalydygyny meýilleşdirseňiz, bu amatly bolar. Meselem, gyş eşiklerini gyssagly edinmeli. A siz bolsa, eýýäm aýlaňyzy aldyňyz we baryny sarp etdiňiz. Netijede gaýda gaýmalaşyk başlaýar. Meýilleşdiriliş çemeleşmesi bolsa, bu zatlardan gaça durmaga mümkinçilik berer. Möhüm çykdaýjylar üçin zerur mukdarda öňünden pul ýygnap goýmaly. Öňki maslahatlardan gelip çykýan indiki mesele, häzirki çykdaýjylar üçin karz almazlyk gaty möhümdir. Ýagny käbir esasy zatlar üçin, kommunal hyzmatlar üçin, iýmidiňiz üçin ýeterlik girdejiňiz ýok bolsa, Bagyşlaň, ýöne bu ýagdaýdan çykmagyň ýeke-täk ýoly köpräk gazanyp başlamak. Sebäbi, meselem, iýmitden bokurdagyňyzy gysyp başlasaňyz, bu saglygyňyza täsir eder. Bu geljekde saglygyňyzy dikeltmäge has köp çykdaýjylary hem talap eder. Her ýerden karz alyp başlasaňyz, soňunda bularyň nämeleri getirjekdigi ählimize belli. Aýlyk haklary we dürli karzlar bilen birnäçe aý başyňyzy çarap ýörersiňizem diýeli. Ýöne birden garaşylmadyk bir ýagdaý ýüze çykaýsa, mysal üçin, Hudaý saklasyn, kesel bolduň ýa-da aýlygyň gijikdirildi ýa-da pul akymyny bozýan şuňa meňzeş bir zat ýüze çyksa, özüňi uly problemada duýarsyň. Puluň ýok, karzlaryňyz köp. Olar gar togalagy ýaly gitdigiçe ulalyp başlaýar. Ýa-da tersine, durnukly işiňiz bar, hemme zat gowy ýaly. Hatda býudjetiňizi nädip dolandyrmalydygyny öwrendiňiz. Ýöne şol bir wagtyň özünde pul baýragy atly betbagtlyk başymyzy iýindi diýeliň. Munuň bilen näme etmeli? Näme üçin pul baýragyna betbagtlyk diýýärin? Sebäbi köplenç adamlaryň köpüsi ony gelşi ýaly duşundan geçirip goýberýärler. Bolýar-la, bu aňsat gelen pul, ony aňsatlyk bilen sowup goýbereýin. Indi bu pullaryň hemmesini hezilime sarp etjek we özümi razy etjek. Men muňa mynasyp. Elbetde, özüňizi hökmän begendirmäge mynasypsyňyz. Emma bularyň hemmesini däl, diňe bir bölegini. Geliň, galan pullary bank goýumyna goýalyň. Dollar, gymmatly metallar. Ýa-da başga bir zat satyn alalyň. Umuman, mümkin boldugyça ýygnap göreliň we bu puly tygşytlalyň. Şeýlelik bilen maýa goýum mowzugyna aňsatlyk bilen çemeleşdik. Hawa, töweregiňizdäkileriň hemmesi maýa goýmak bilen gyzyklanýar. Ýöne şol bir wagtyň özünde-de tanaýanlaryňyzyň arasynda mundan baýan ýok ýaly. Maýa goýumyňyza uzak möhletleýin çemeleşmeli. Ýagny ertir haýsydyr birimiziň uly söwdagär ýa-da Baýden ýaly milliarder bolup oýanmajagymyz belli zat. Ýöne biziň wezipämiz gaty ýönekeý, gün-günden, aý-aýdan, ýyl-ýyldan dogry ädim ädip, Eýýäm toplan puluňyz siziň üçin işläp başlamagyny gazanmagyňyza alyp barjak bu kiçijik ädimleri yzygiderli ediň. Ýagny näçe köp pul toplasaň, bu size şonça-da gyzyklanma getirer. Bu gyzyklanma size pul hem getirer. Wagtyň geçmegi bilen özüňize minnetdar bolarsyňyz. Sebäbi az mukdardaky pul bilen hem gowy girdeji alyp başlarsyňyz. Akylly maýa goýmak üçin yzygiderli öwrenmeli we bu köpler üçin esasy maliýe sowatlygynyň ýörelgelerinden biridir. Gynansagam watandaşlarymyzyň köpüsiniň pikirlenişi şeýle. Men Ykdysadyýet hakda hiç zada düşünemok. Täzelikleri habarlary göremok. Olarda diňe gorkunç wakalar bar we umuman bu zatlaryň hiç biri meni gyzyklandyranok. Men öz öýümde, aýlygymy aldym, hemmesinem harçladym. Goý ykdysadyýetçiler özleriniň umuman maňa düşüniksiz hereketlerini edibersinler. Beýdip ýaşamak mümkin däl. Sebäbi biziň hemmämiz umumy maliýe ulgamynda ýaşaýarys. we bu gutulgysyzdyr. Sizde iki ýol bar. Birinjisi, bu ulgamyň sizi jykdan geçirmegine we iýmegine ýol berseňiz we ölmez-ödi durmuşyňyzy dowam etdirseňiz. We ikinji çykalga, bu ulgamy ulanmagy öwrenseňiz we ondan iň ýokary peýdany alsaňyz. Elbetde, ikinji ýoly saýlamaly diýip pikir edýärin. Sebäbi biz maýa goýumlar, banklar we olaryň getirýän gyzyklanmalary dünýäsinde ýaşaýarys. Pullaryňyzyň size pul gazanmaga mümkinçilik berýän dünýäsinde. Munuň üçin kähalatda öýden çykmanam hereket edip bilersiňiz. Kompýuter kelläňiz we iki eliňiz we başga hiç zat gerek däl. Elbetde, hünärli maýa goýujy bolmasaňyzam, başardygyňyzdan bu mümkinçiliklerden peýdalanmalysyňyz. Indiki maslahatym karz bermäň we haýyr-sahawat işlerini alyp barmaň. Bu birhili jedelli ýaly eşdilýär. Kömege mätäç bir dostum bar bolsa, betbagt pişikler we syrkaw çagalar hem bar. Näme üçin men olara kömek edip bilemok? Uçarda bir gezek uçup gören bolsaňyz, uçarman işgäriniň görkezmeleri ýadyňyzda bolsa gerek. Uçarda näsazlyk ýüze çyksa, kislorod maskasyny nädip ulanmaly? Ilki ony özüňe, soň bolsa ýanyň bilen uçýan çaga geýdirmeli. Bu tejribe finansda-da bolmaly gaty möhüm ýörelge. Ýagny siziň wezipäňiz ilki özüňize maddy taýdan kömek etmekdir. Soňra gazanan puluňyzy haýyr-sahawata bermek ýa-da dostlaryňyza karz bermek isleseňiz ulanyň. Näme üçin beýle? Garaz serediň. Hiç artykmaç zadyňyz ýok bolsa we bu maýda çüýdeler hem paýlap başlanyňyzda, siz hiç hili maddy taýdan ösmeýärsiňiz. Mundan başga-da, siziň kömek edýän gurşawyňyz hem özlerini arkaýynçylykda duýar. Olarda, Elmydama maňa kömek etseler, men näme üçin bir zat etmeli? diýen düşünje ornar. Ösüp başlasaňyz we bu maliýe maskasyny ilki bilen özüňizde ulanyp başlasaňyz, soňurak başga adamlara kömek edip biljek puluňyz bolar we bu ulgam has täsirli işlär. Ýene iň soňky, ýöne şeýle-de bolsa gaty möhüm maslahat. karzlar we kreditler barada. Köplenç maliýe adamlarynyň köpüsi karzlaryň düýbünden zyýanlydygyny aýdýarlar. Siz olary asla almaly dälsiňiz, olardan gaça durmaly. Umuman, belki-de şeýledir, ýöne bu diňe bölekleýin dogrudyr. Bu ahlak taýdan durnuksyz, tertip-düzgüni bolmadyk we maliýe sowatlylygy bilen iş salyşmak islemeýän adamlar üçin şeýle. Hawa, beýle adamlar üçin karzlar we kreditler erbet we olardan gaça durmaly. Başga kalalar üçin kreditler bu gowy iş guraly, ony dogry dolandyrsaňyz. Iň gowusy karzy dogry alanymyzda, Olardan işlejek peýdamyz karz stawkasyndan has ýokary bolsa, pulumyzyň karzdaky göterimlerini doly ýapýan, şeýle hem üstüne birnäçe mukdarda pul gazansak, özümize çöregimiziň üstüne mesgejik hem gazanyp bileris. Bu ýagdaýda karzlar gaty gowy. Olar size maddy taýdan has çalt ösmäge mümkinçilik berýär. Telekeçiligiňizi we şahsy hojalygyňyzy ösdürmäge mümkinçilik berýär. Olary gozgalmaýan emläk satyn almak üçin hem ulanyp bilersiňiz. Bu ýerde hiç haçan kelläňiziň üstünden bökmezlik gaty möhümdir. Siziň ýuwaş-ýuwaşdan hereket etmelidigiňiz barada aýdýaryn. Bank karzy bilen bir otagly kwartira satyn aldyk diýeliň. Ony hem töledik, ipotekany wagtyndan öň ýapdyk. Soňra ony iki otagly kwartira çalyşyp giňeltdiňiz. Maşgalada çaga sany köpeldi diýeliň. Indi siz üç otagly jaý satyn alarsyňyz we şoňa meňzeşler. Wagtyň geçmegi bilen çagalar ulaldy, durmuş gurup bölek çykdylar diýeliň. Onda siz tersine hereket etmelisiňiz. Çykdaýjylary azaltmak, mysal üçin kommunal hyzmatlaryna tölegleri azaltmak üçin Özüňize has oňaýly ýaşaýyş jaýyny edinmeli. Hemişe maddy taýdan wagt bilen bile gadam basmak we häzirki wezipeleriňize laýyk gelýän şol maliýe hereketlerini etmek gaty möhümdir. Wideomy halap, laýk goýjaklara, teswir ýazjaklara we kanalyma agza bolanlara öňünden sagbol aýdýaryn. Şeýle wideolara näçe köp adam tomaşa etse, şonça-da maddy taýdan sowatly ilatymyz artar diýip umyt edýärin. Bularyň hemmesi halkymyzyň has abadanlaşmagyna täsir eder. Bir söz bilen aýdanymyzda, bilelikde ýurdumyzyň ykdysadyýetini birneme berkideris. Sag boluň dostlar we hemmäňize maddy ösüş ýolunda üstünlik arzuw edýärin.